Dumelang bagwera ba puku. Lehono ke lemogela mo thutwaneng ya rena fao re ilego go lebelela sereto sa rena sa IT. Gona fao, re ile go lebelela ka mokgwa o e leng gore thekniki ya potšišorhetoriki e dirišitšwe ka gona. Sereti se dirišitše potšišorhetoriki nepo e le gore go ka goketša gore re tšwele pele go theeletša seo a ratago go se bolela le rena goba go reta ka sona. Gomme ke kgona go kwešiša gore ga bjale le a tseba gore na potšišorothero ke ke'ng. Potšišorothero ke kayo ke hlalositše mo dibidiong tša ka tša go feta, ke potšišo ye e leng gore sereti se e botšiša se tseba karabo ya yona. Nepo ya go diriša potšišorothero ke go go ka oketša Mmadi goba motheeletši gore a theeletše, ke potšišo e leng gore sereti se e tseba gabotse, eupša se a e diriša gore wena bjale ka mmadi goba motheeletši o be le kgahlego ya go nyaka go tšwela pele. A re lebeleleng gore ke le tshwaretše eng. Mo seretong sa rena sa potšišo-rhetoriki, Potši, eh, potšišo, rhetoriki, e tšwa seretong sa rena sa Haitheng. Potšišo, rhetoriki, ke thekniki ye nngwe e leng gore mongwadi o e dirišitše. Ditema ka mokana ga tšona, ditematheto ka mokana ga tšona, di na le potšišo, rhetoriki. Ke ditematheto ka mokana ga tšona, ntle le ya mafelelo. Potšišo, rhetoriki, ke potšišo yeo sereti se e botšišago e sa nyake karabo. Potšišo ye Sereti se e botšiša se dutše se tseba karabo ya yona, nepo e le go gatelela kgopolo ye itšego. Sereti se goketša motheeletši goba mmadi gore a kgathe tema. Seo nka se hlalosago ke taba ya gore ge e le gore mohlomong o ka hlakana le potšišo ya meputso e lesome fao e leng gore ba go kgopela gore o hlalose ka fao e leng gore Sereti goba o sekaseka ka fao e lego gore Sereti se dirišitše potšišo retoriki ka gona, o tshwanela ke gore o hlalose pele gore na Lereo le, goba thekniki ye, potšišerothoriki, ke eng? Potšišo yeo sereti se e botšago e sa nyake karabo, potšišo ye sereti se e botšago se dutše se tseba karabo ya yona, nepo e le go gatelela kgopolo ye itšego, sereti se goketša motheeletši goba mmadi gore a kgathe tema. Sereto sa rena sa Aitheng ke hlogo ya sereto. E re, se re, hlogo e re, Aitheng. Sereti se botšiša rena babadi goba batheeletši gore na Modimo a itireng goba a dire eng ka rena, gobane ga re kgotsofale. Ditimathetho ka moka di thoma ka A itheng yo godimo, banešu. A itheng, banešu, yo godimo. Mothalothetho wa mathomo o gatelela kgopolo ya gore ke eng seo Modimo a, a ka go se dira, seo e leng gore batho ba tlo, ba tlo se kgotsofalela. Le a e bona? E, a re lebeleleng temathetho ka temathetho. Gore na kgopolo e tšweletšwago mo temathetong ye nngwe le ye nngwe e tlišwa ke putšioretoriki e reng? Ba re a itheng baneši yo godimo gobane a le fa, le a belaela, a le kuna, le a hlobaela. Ke temathetho ya mathomo. E, se nka ratang go se gatelela, ke hlalošitše gore thaetlele ya sereto goba hlogo ya sereto le yona e tšwelela ka mokgwa wa putšioretoriki. Sereti se rata go tseba gore na Modimo a di reng. Sereti se botšiša rena ba babi goba theeletše gore na Modimo a itireng goba a dire eng ka rena gobane ga re kgotsofale. Tema theto ya mathomo, Sereti se tšweletša kgopolo ya gore batho ga ba kgotsofatše ke selo. Modimo ge a ba fa dilo, ba a belaela, le ge a ba sa ba fe, le gona ba a belaela. O hwetše motho a lla a re nna ga ke ne bana, O mongwe a na le bana, a re, Bana bake, a ke tsebe gore Modimo o ba mphela eng bona. Ke ka mokgwa o e le gore batho a re kgotsofale ka gona. Um tema theto ya bobedi, ba re, A itheng yo godimo banešo, gobane a le phediša le a lla, a le sesefaletša bophelo le gona le a lla. Go sesefatša bophelo go ra gore bophelo ya se be bjo botelele. Motho, batho ga ba kgotsofale ka selo, gobane le ge Modimo a ba fa bophelo bjo botelele, ga ba kgotsofale. Ge a ba amoga bophelo e sa le ba baswa, le gona ba lla, o hwetše o hlokofetše mokgalabje. Ba lla, ba re, Goba mokgalabje a be a jwa, ba re, Modimo nke be o mo tšea. Modimo a mo tšea, ba re, Nke be ba se ka mo tšea, banna, mokgalabje o hlokometše bana. Ke ka mokgwa e lego rena batho re ka gona. Ga re kgotsofale. Modimo le a re fa bophelo, re a lla, a re tšeela bophelo bjoo, le gona re tšwela pele re a lla. A itheng baneši godimo gobane a le fa molao, le a o tshela, a se le fe, le a hlobaela. Go tšwelela kgopolo ya gore batho ga ba latele melao ya Modimo, batho ba filwe melao eupša ba kgetha go e tshela. A itheng godimo baneši gobane a le nešetša tša matlorotloro, le a lla, a le tlišetša komelelo, le a ratharatha, Batho ga ba kgotsofatše ke selo. Ke kgopolo e leng gore ya tšwelela gore batho ga ba kgotsofatše ke selo. O hwetše ge pula e na ba lla ba re, Pula ye ya re senyetša. Ge pula e sa ne le gona ba lla ba re, Re hloka dijo. Batho ba dio lla nako e nngwe le e nngwe. A e theng yo godimo baneši gobane a tliša phišo, re a lla ka phišo. A re tlišetša go tonya, ra buša ra lla go tonya. Batho ba no phela, kgopolo e tšwelelang ke ya gore batho ba no phela ba lla ka go fiša le go tonya. Ge go fiša ba re, ba lla ba re, hei nkabe go tonya. Ge go tonya le gona ba lla ba re, yoo, go a tonya. Ke gore batho ba no, ba no se kgotsofatše ke selo. Ke ka mokgwa o e leng gore putšerothoriki e gatelela kgopolo ya go se kgotsofatše ke batho ge go tonya ba lla, ge go fiša ba lla. A e thinywe godimo bana bešo, banešo, gobane a le fa ka go lekana re tswala tshele, a re fapantšha le gona lehufa la tuka ra jana. Batho ge Modimo a ba abela dilo ka go lekana ba lla. Motho o tlo re, A nna o ra gore ke tlo dira dilo tša go tshwana le tša bo mang-mang? A se lefe ka go lekana le gona Batho ba dio lla ba ba feletše ba bolayana goba ba e-ba le lehufa go ba bangwe. Ke ka mokgwa e leng gore sereti se diriša potšišorothoriki go tšweletša dikgopolo tše ke di hlalosago, tšona tše ke di ngwetše nka mmala o motala-morogo. A itheng baneši godimo, gobane lefase le legodimo tema ya tšona o kgathile, gomme rena bjale re itsema ba mo fetago. Kgopolo e tšwelela go fa ke taba ya gore dilo ka moka mo lefaseng le legodimong di hlotšwe ke Modimo, eupša batho ga ba hlomphe bogolo bja gagwe. A itheng godimo baneši, gobane ditalente tšona tša go fapana o re file, gomme rena re aparetšwe ke bobodu. Modimo o file batho ka moka ditalente tša go fapana gore ba iphediše. Batho bona ga ba diriše ditalente tšeo. Sa bona ke go tšwafa. Ke kgopolo e leng gore sereti se a e tšweletša. A e thenye godimo banešu gobane se borala o

Ke kgopolo e leng gore sereti se a e tšweletša. Ka mokgwa o ke hlalosang ka gona, selo se se bohlokwa ke taba ya gore o swanetše gore o hlalose lereo le gore na putšerotšhero ke eng. O hlalose dikgopolo tšeo e di tlišago temaneng theto ye nngwe le ye nngwe. Ge o ka dira bjalo, o tla be o ngwetše mmoko wa sereto o mobotse wo e leng gore O tla go tšweletša pele meputso ya gago. Ee, ke a leboga.